Ar y gair. Wel, mi oedd hi'n ddyrnod byd-eang dros ryddid ddoe, a hanner cant o orymdeithiau wedi cynnal mewn gwledydd ar hyd a lled y byd i ddathlu'r achlysur, a un o'r rheini wedi cynnal yn Llundain. Wel, o edrych ar y cyfryngau prif lif, byddai rhywun yn tueddu bod dim byd o werth wedi digwydd o gwbl. Ac mi oedd rhaid edrych ar y cyfryngau amgen i gael golwg ar be yn union ddigwyddodd yn Llundain ddoe. Ond mi oedd yna ddegau ar ddegau o filoedd o bobl wedi gorymdeithio, a'r niferoedd wedi syfrdanu'r heddlu, mae'n debyg. Oedd yn gwbl uh, gegrwth o weld maint y dorf. Bydd yn trafod un wrth edrych ar y lluniau ar y we oedd yr amrediad o oedrannau oedd yn cymryd rhan yn y brotest ddoe. Nid dim activists oedd yna ddoe fel dan ni'n weld mewn llawer iawn o orymdeithiau cyfoes, ond pobl gyffredin o bob oed wedi dod ynghyd i ddatgan bod nhw wedi cael llond bol ar y clo ac yn galw am agor cymdeithas i fyny. Mae'n debyg mai un elfen ychwanegodd at rym y brotest ddoe yn Llundain oedd y ffaith bod cymaint o bobl wedi cael eu brawychu gan yr mesur pwerau'r heddlu a gyflwynwyd gan Gweinidog Cyfiawnder Priti Petaw y mesur yma yn gwahardd yr hawl i brotestio i bob pwrpas, ymateb rhyfeddol wedi bod yn erbyn hyn, a'r Llywodraeth erbyn hyn, diolch i'r drefn, wedi penderfynu oedi tan mis Mehefin cyn symud ymlaen hefo'r mesur. O ganlyniad i rybuddion difrifol iawn y byddai'r Mesur yn mynd yn groes i'r Ddeddf ar Iselderau Dynol. Felly'n sicr mi oedd yr ymateb i i hynna i gyd wedi chwarae rhan yn y brotest ddoe a maint y dorf a welwyd yna. Ond i rywun fatha fi sy'n genedlaetholwr Cymraeg, mae rhaid mi gyfadda bod gweld y llynia ddoe, gweld yr holl bobl yma yn gorymdeithio'n heddychlon dros ryddid yn Llundain, yn gwneud i mi fod ychydig bach yn falch, a bod yn onest, o yr hynny o hunaniaeth Brydeinig sydd gen i. bod yr gallu tapio mewn i'r hunaniaeth Brydeinig yna o bryd i gilydd yn gallu bod yn rhywbeth reit fendithiol a reit llesol o bryd i'w gilydd. Oherwydd o edrych ar Gymru ddoe, welwyd dim math o orymdaith, dim math o gydnabyddiaeth o'r diwrnod ryngwladol dros ryddid o gwbl. Mae rhywun yn yn meddwl yn ôl am eiriau llenor Morgan Llwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg a ddwedodd Cymru Swrth, Cymru Ddi-symud, Cymru Ddi-feddwl, wrth anobeithio am gyflwr i genedl i gymryd unrhyw fath o ddiddordeb yn y diwygiadau oedd yn digwydd ar y pryd ac rwy'n yn edrych ar ddoe ac efallai'n gallu gweld nad oes 'na gymaint a chymaint wedi newid yma. o bosib um, ar hyd y canrifoedd. Mae o'n codi cwestiwn uh, ynghylch annibyniaeth i Gymru, uh, ac mi rydw i'n gefnogol i'r syniad o annibyniaeth i Gymru. Ond y peth ola da ni isio ydy cael Cymru annibynnol sydd yn gaeedig ac sydd yn fewnblyg ac sydd ddim yn gallu bod yn agored i ddylanwadau a syniadau allanol pan fo angen hynny. Felly, mae'r ffaith bod y, y, yr gorymdaith yma ddoe, uh, degau ar ddegau o filoedd o bobl wedi dod ynghyd i, uh, i godi llais ac i ddweud mae digon yw digon ar ôl blwyddyn. Mae o'n beth Braf iawn bod ni'n gallu cael rhyw brociad bach fel hyn gan ein cymdogion yn Llundain, a bod hynny yn gallu'n perswadio ni o bosib i edrych o'r newydd ar y sefyllfa ac i ofyn i'n hunain, wel, A ddyla ni yng Nghymru hefyd efallai bod yn gofyn ychydig bach mwy o gwestiynau am y clo a'i holl effeithiau ar ôl blwyddyn gyfan erbyn hyn?